Du besitte dee neie Brëll, dee wierkt Donner. Jo, dat ass jo normal. Wëssen a Kënnen, dat ass ëmmer een an dat selwecht. Jo, jo. Ech hat do virun enger, o, o, o, scho relativ laanger Zäit, hat ech Google d'Iddi geschéckt. Jo, jo, jo, déi sinn natierlech. Déi hu mer net Merci gesot. Ech hunn dat emol gelies, do hate se dann elo Do hunn se da gemengt, meng Iddi misste se ëmsetzen. E Bröll vun deen automatesch an den Aen den Zockerspigel vum Mënsch gewiert huet. Déi hunn nach net matkritt, datt Zocker an Alkohol een an dat selwecht ass. Déi leien all gutt un der Zockerkrankheet. Sou domm ka jo kee Mënsch sinn, datt ech deem d'Idee géif schécken, mat deem ech Sue kéint verdéngen. Bon, loosse mer dann mol erklären, ëm wat et geet. Wësst Dir, ech hunn Problemer mat den Aen, ganz vill Problemer. An deemools huet den Dokter gesot, Här Krieger, Dir wäert ni méi am Liewen eppes gesinn. Dat stëmmt jo effektiv, well ech gesinn no meng, nom Accident gesinn ech nëmmen nach just dat, wat ech wëll gesinn. An dat, wat ech gesinn, also, oder respektiv wat ech wëll gesinn, ass eigentlech näischt méi do, wat ech wëll gesinn. Domadder sinn ech jo da blann. Jo, ech hu mer dat, et si jo do en Apparat, et ass jo net, datt een dohi geet a se gesi, an da seet een an enger Universitéitsklinik, ech gesinn näischt. Nee, nee, do gëtt ee gefoltert a gemärtert an do maachen se Tricke mat mer. Also, all Kees, wéi ech komm sinn, ass d'ganz Schoulklass zesummegeruff gi vun den Dokteren, déi do geléiert hunn fir Dokter. Da sinn ech do an der Gestell agespaart ginn, weess de, esou, Bigoudien an de Kapp, Bigoudien an d'Aen, et huet nach just gefeelt, dass de se och ënner den Aarsch an de Chicky gestach hätt, dann hätten si jo kënne méi Reaktioune matkréien. Nee, nee, nee, nee, nee. An dann gëss de dann stur op e Fernsehsbild geriicht an da moosst dann de Fernsehsbild Obs de se all guet uhuels. Respektiv obs de alles geseis. Natierlech, onglécklecherweis hu meng Aen sech am Kapp ëmgedréint an dann huet dann de Computer gesot, Dee Mann gesäit näischt. Elo, do op déi Iddi hin, hunn ech natierlech elo e Brëll entwéckelt, dee verhënnert, dass d'Aen sech am Kapp ëmdréinen.

Fir se trainéieren, da sinn d'Leit schonn zwou Stonnen um Gaangen, a wann ech no zéng Minutte meng Ewéi ginn, si se ëmmer nach um Gaang ze trainéieren. An dann no sechs Méint, da gi se ëmmer nach aus wéi den éischten Dag, an no sechs Méint kennt kee mech méi erëm. Jo, ewéi kann dann elo awer? Esou ass et och mat den Aen, oder wann een e Brëll entwéckelt, wann een net d'Iddi huet, wéi de Brëll fonctionéiere soll, respektiv wéi een en E kann mam Gehier integréieren, dass d'Gehier op de Brëll wierkt an net d'Brëll op d'Gehier. Dir Idioten, Dir Rëndvéier bei Google, et kann et net fonctionnéieren. Wat mer dinn, et hätt besser gehat, hätt mech an, hätt mir nogelauschtert oder dann hat mer e klengt Täschegeld ginn, dann hätt elo d'Iddi vum Joer da sinn. Jo, elo hunn ech, jo, bah, si jo elo iwwerzeegt, dass elo D'Chinese kommen dann, déi beherrschen jo alles, déi wäerten dann elo kommen, déi wäerten et dann d'Iddi elo ofkafen. Zu Demnächst wäert Der dann elo héieren, also, mee da kafen ech den neien Theater an der Stad, jo, jo, da kann et selwer ophuelen, dann sinn ech den eenzegen Kënschtler zu Lëtzebuerg, deen d'Konscht beherrscht, Den Théâtre de Quatre Fir selwer opzetrieden. Da kann ech mam Theater natierlech belounen, esou deier wéi ech wëll. Dat heescht, ech brauch eigentlech keng Steiere méi ze bezuelen. Da sinn ech ongeféier esou wéi eisen Haff, deen huet jo eng Fondatioun. Dat heescht, e bezilt esou scho keng Steieren an do, wou en da misst Steiere bezuelen, Naja, wann e keng bezilt, muss e jo och keng bezuelen. An a vue que dass et d'Soen net bezilt, brauch e jo keng ze bezuelen. Mee also brauch ech keng Fonda, brauch ech dann eng Fondatioun, wou ech dat kann ofsetzen, wou ech normalerweis meng Steiere bezuelen? Natierlech, ech sinn dee vue den Tram, deen huet jo och schonn 18 Joer keng Steiere bezuelt An en huet e gemengt, dat wier Sven. An dann eis Superkou vun Amerika, d'Hillary Clinton, dat 800.000 Dollar kritt, fir virun de Goldman Sachs e Virtrag iwwer Finanzen ze halen. Et huet emol keng Anung, wéi een en E-Mail ka verstoppen. Nö, nö, dat ass an Amerika. Déi ginn och President. Jo, ee vun deenen zwee. Da muss de mer virstellen. Also, déi Amerikaner waren ëmmer en Ambigu-Schwäin, mee elo hu se et, elo kréie se awer E super Idioten un d'Spëtzt ze planten, also elo brauche mer eis geschwënn als Lëtzebuerger net méi ze schummen, well den Asselborn, wann dee op der UNO de Bak opdeet, dann schlofen se alleguerten am Sall, et sëtzen der nëmmen 3 do, et kënne keng 4 eran schlofen, an dat selwecht geschitt wann de Bettel kënnt, do sëtzen der nach zwee lénks, verstees de, déi sech drop freeën, dass se muer erëm de Jhicki kënne spillen. Also nee, also nee, do geet awer en duer fir haut. Ech kommen an d'Natur an da gesinn d'Gesondheet gëtt zréck an d'Abeleeëun an da musse si awer waarm un do bei eis doheem an net méi doheem. An Thailand, do laachen mer eis net esou scho an net sech geckeg oder verréckt. Wann eng an Thailand kommt, kommt op de Bezihu, meng Auer, do ass ëmmer D'Generalsëtzung vun de Lëtzebuerger ass elo hinner an an deem Sënn dann, Loosst Iech et gutt goen a wann Der gär esou e Brëll hätt, setzt Iech mat mir a Verbindung. An deem Sënn dann, jo, jo, iwwer bezuele gi mer eis schonn eens, ech maachen dat jo net fir Suen ze verdingen. An deem Sënn, au revoir, merci. Op d'Nokucken.